Carlos, An? Also eigentlech ass et eng ganz, ganz fierchterlech Situatioun, an där mer elo grad ophuelen, well wou mer dat hei viru Méinte geplangt hunn, do war den Timing u sech genial, dee mer eis erausgesicht hu well elo jo eigentlech den Ufank vun der Festivalssaison sollt sinn. Wéi mer wëssen, ass d'Situatioun elo e bëssen eng aner. Mee do bass awer net fir näischt komm, well mir wëllen iwwer Sex an Droge schwätzen. An déi ginn zwar och am Festival-Kontext geholl, mee wéi s du am Moment och feststelle kanns, och doheem. Kanns de mer do vläicht en éischten Androck ginn, firwat dir elo trotzdeem net all aarbechtslos sidd? Also am aktuelle Kontext ass natierlech all Festival a Club zougemaach ginn an wäert nach eng Zäitchen daueren an dat ass ganz schlëmm fir eis an fir all déi Leit déi gären ënnerwee sinn. Mee d'Leit feiere weider doheem am klenge Krees, huele weider Drogen an schaffen, dass se weiderhin och Sex mateneen hunn. An do kann een op ganz vill verschidde Saachen oppassen, fir dat e bëssen ofzesécheren, fir datt eng schéin Erfarung och eng schéin Erfarung bleift am Nachhinein. A genau doriwwer schwätze mer haut. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ech hu mech lo laang gefrot, wéi een deng Kompetenzen u sech kéint kuerz zesummefaassen. A lo fannen ech dat bei dir relativ witzeg, well ee jo soe kann, datt däin Kerngeschäft Sex, Drugs and Rock'n'Roll sinn. Also giffs de dat confirméieren? Jo.
Maja ech fannen dat kléngt fir eng Job Description schonn zimlech interessant. Kanns du mer erkläre firwat dat eppes mat dengem Beruff tatsächlech ze dinn huet? Mir si vun der asbl ForMotion. Mir hunn do ee Projet am Gesondheetswiesen, dee Pipapo heescht. Dat heescht, mir sinn do mat enger Ekipp vu jonken Erwuessener, gi mer op Plaze wou gefeiert gëtt a mir bidden do Informatiounen iwwer Sexualitéit an iwwer Drogekontum an iwwer Feieren, am gudde Sënn an am positive Sënn, an alles wat ronderëm Safer Use geet, dat probéiere mer eben de Leit no ze bréngen. Du hues jo elo schonn een Term gesot, deen elo am Viraus, ier mer richteg lassleeën, eng grouss Roll spillt. Wéi kann een dat engem erklären, deen nach ni eppes dovunner héieren huet? Et huet ee laang iwwer Preventioun geschwat. Preventioun heescht eppes verhënneren. Mir probéieren an deem Sënn och Saachen ze verhënneren, negativ Erfahrungen op alle Fall ze miniméieren. Mir sich hunn eis awer den Term safer use ausgesicht, well mer mat de Leit op Aenhéicht gären diskutéieren iwwert Themen, déi a priori tabuiséiert sinn. A mir sammelen Informatiounen, déi mir hunn, mee déi d'Leit och mat eis deelen, an dat ass ganz wichteg, a mir bréngen déi an den Dialog. Ënnert dem Stréch ass et jiddwerengem iwwerlooss, wat e mécht, a fir sech selwer verantwortlech, am Respekt vu sech selwer an och vun deenen aneren. An dofir schwätze mir iwwer Safer Use. Dat heescht, de Schutz entsteet eigentlech duerch Informatioun an duerch informéiert sinn, fir déi, déi konsuméieren, souzesoen. Informéiert sinn ass den éischte Schratt. Duerno muss een de Pour et Contre, mengen ech, einfach ofweien. Wat ee wëll, wat een net wëll, ass wichteg, dass een déi Iwwerleeung mécht um Wee vu sech selwer kennen ze léieren, an dass do, wou een seng Entscheedunge soll treffen, wat een eebe wëll maachen a wat een net wëll maachen a firwat dat esou ass. Lo ass mer nach en Term agefall, dee kéinte mer vläicht och nach kuerz erklären, dat ass jo einfach d'rekreativ Notzung vun Drogen. Rekreativ heescht net permanent an net dauernd. An dat ass genau dat, wat et eeben ausmécht oder wat den Ënnerscheed ass zu engem problematesche Konsum, wou alles sech ëm dee Konsum dréint, an hei ass et ganz kloer delimitéiert, et sinn extra Momenter, aussergewéinlech Momenter, déi ee sech reservéiert oder déi een huet, also net d'Reegel. Gouf jo lo rezent vun zwee jonke Lëtzebuerger Museker dee Song mat Schëdden, Schëdden, Schëdden, also deen huet vläit och deen een oder anere schonn héieren, an do ass mengen ech eng Zeil dran, dass ee moies d'Cornflakes mam Wodka ësst, well dat jo. méi fäin erofgeet. Also genau doriwwer schwätze mer net. Dat heescht, mir beweegen eis elo an engem Kontext, deen éischter op genau där anerer Säit steet. Vläit illustréiert dat et och nach eng Kéier méi kloer fir d'Leit. Gëtt et esou eng, e lëtzebuergescht Drogefalen oder eng, eng Grupp vu Substanzen, déi Iech ëmmer erëm opfält, wou s Du trotzdeem sees, hei dat ass dat, mat deem mir elo an der Praxis, wa mer op Festivaller, op eise Stänn mat Leit schwätzen, wou een do am meeschten iergendwéi drop stéisst? Jo, also mir schwätzen an eiser Aarbecht vu Substanzen, déi een hëlt fir ze feieren. Dat ass hei zu Lëtzebuerg ganz kloer an éischter Stell den Alkohol, de Béier, de Wäin. Mir produzéiere selwer am Land déi zwee Produiten, dat heescht déi sinn einfach an der Gesellschaft, an eiser Kultur sinn déi Deel dervun. Déi gehéieren einfach zum Feieren derzou. An dann hu mer natierlech den Tubak oder den Nikotin, wann een d'Substanz hëlt, déi och ganz present ass. An dann si mer bei deene sougenannten aner Drogen oder déi nach net reglementéiert Drogen, wéi de Cannabis, dee ganz vill benotzt gëtt. Déi Populatioun, déi mir untreffen, soen zum Beispill, dass se déi lescht zwou Woche Cannabis consomméiert sinn, an dat sinn 30 Prozent vun de Leit, déi mir untreffen. An dann hu mer nach aner Partydrogen, wéi Ecstasy oder Kokain, déi awer vill manner consomméiert gëtt oder just vun enger spezifescher Grupp souzesoen oder an enger spezifescher Zeen, Musekszeen, consomméiert ginn. Mir haten och eng Ëmfro gemaach iwwert eisen Instagram-Account an do ass elo zum Beispill erauskomm, dass 70 Prozent vun eisen Nolauschterer an Nolauschtererinnen effektiv schonn eng Kéier net niichtere Sex haten, also soe mer, wou Substanzen ebe mat am Spill waren. Do ass eis eben och opgefall, dass Alkohol am allerméischte genannt ginn ass, dono kënnt Cannabis, dann MDMA, Koks, Magic Mushrooms, wou mer do jo och scho gesinn, dat si Substanzen, déi ganz ënnerschiddlech wierken. Do wäerte mir méi spéit nach eng Kéier driwwer schwätzen. An do ass dann nach eng Substanz genannt ginn, déi mer haut och mol erausrechnen, dat ass nämlech Xanax. Dat heescht, mir schwätzen haut net iwwer Medikamenter an deem Sënn, obwuel déi och kënne mëssbraucht ginn an obwuel een do och op ganz vill Wiesselwierkunge muss oppassen. Mee och wa mer dat haut net kënnen uschwätzen, verweisen ech do op Informatiounen, déi een dann trotzdem op diverse wierklech gudde Site kritt, dat heescht ënner anerem och op Ären. Och wann ech lo réischt d'nächst Joer kann op e Festival goen, ech wëll lo op e Festival. Ech weess, dass ech mat sympathesche sexuell attraktive Kolleegen a Kolleeginnen dohinner ginn an ech weess, dass ech an deem besonnesche Setting do eventuell kéint Loscht kréien, Ze konsuméieren, dat heescht meng Kollegen, Drogen a schéi Musek mateneen ze verbannen. Wat giffs du mir do roden oder wat giffs du do soe wat fir Etappen essentiell si fir mech, fir datt ech mer dat net, ech soe mol op gutt Lëtzebuergesch, absolut verschäissen a mech och zweetens net grad all ze akut a Gefor bréngen, wann ech dat wëll maachen? Wann een sech fir op e Festival virbereet, heescht dat Tickete kafen, Transport organiséieren, mee awer och zum Beispill Gummien dobäi hunn a sou weider, sou virun, fir all déi Eventualitéiten, déi eeben op engem Festival kënne virkommen. Et soll ee sech iwwerleeën, wat een um Festival siche geet, sief dat elo Gutt Musek sief dat gutt Gesellschaft an et soll een och sech am Virfeld Gedanke maachen, wéi wäit ee wëll goen oder wéi wäit ee sech wëll goe loossen. Well mir schwätze vun erausgoen, mir schwätze vu feieren, mir schwätze vun eventuell Drogen huelen, mir schwätze vu Sex hunn an all déi Saachen, déi hunn eppes gemeinsam an dat heescht sech goe loossen, eppes lass loossen, dat heescht de Kontroll deen een am Alldag sou muss hunn, fir säi Liewen eben ze féieren, am Grëff ze hunn, déi Kontroll wëll een lassloossen. An et muss ee sech an der Preparatioun einfach Gedanke maachen, wéi vill wëll ech lassloossen, fir datt ech dat genéisse kann a fir datt ech herno och näischt bereien. Gi vill Leit déi awer mat der Idee konsuméieren ze soen, ech wëll e Stéck méi wäit goen, wéi ech soss vläit géif goen, mee vue dass de dat nach net gaange bass, weess de jo heiansdo guer net, wat dat alles mat dir maache kann. Mä wann een ufänkt, sech goen ze loossen, de Kontrollverloscht souzesoen ze hunn, muss een iergendswéi am Aen hunn, dass een och erëm zeréck ka kommen. Wann een Thermen aus de Sechzeger, Siwwenzeger hëlt, et geet een op en Trip, villäicht, wann een eng Substanz hëlt, mee et muss een awer och kucken, datt ee erëm zeréck an d'Realitéit kënnt, fir eeben net op deem Trip hänken ze bleiwen. Dorëms geet et. Wann ee Kontrollverloscht seet oder wann ee sech goe léisst, ass dat jo och am Positiven geduet, fir datt een déi Erfarunge ka maachen iwwert deen eraus, wou ee villäicht scho war. An et muss een ëmmer dofir suergen, souzesoen, datt een de Wee zeréck fënnt, sief et an d'Zelt oder heem. Do si mer jo beim sougenannte Setting eigentlech. Fir d'éischt mol ze wëssen, Kann ech de Setting aschätzen? Ass dat hei eng Plaz, wou et mer agreabel genuch schéngt fir mech? Zréckzéien ze kënnen, kann ech mech iwwerhaapt zréckzéien, fannen ech vläit de Wee zréck bei mäin Zelt? Also ech war schonn op Festivaller an der Belsch, do hues de missen annerhallef Stonn ze Fouss trëppelen, do war dann zum Beispill dee Wee extrem ausgeschloss, fir deen iwwerhaapt ze packen. Do kanns du mir vläit méi soen, ech kenn dat aus Däitschland, datt een effektiv och esou e Safe Space huet, deen op Partyen ageriicht gëtt oder op d'mannst e Raum, deen ageriicht gëtt vun de Veranstalter hier, falls. hir Teams, déi souwisou do ronderëm lafe fir ze kucken, ob et de Leit gutt geet, wann déi gesinn, hei do ass eng Persoun, déi ass extrem alkoholiséiert oder se ass net méi ganz bei sech oder se gëtt belästegt. Also si froen d'Leit dann, Wëllt der mat an dee Raum goen, wëllt der Iech enke kuerz dohinner leeën? An da kënnt Dir matgoen. Ass dat eppes, wat s Du vu Lëtzebuerg scho sou kenns oder éischter nach net? Also op alternative Festivale ginn et effektiv Zonen, déi amenagéiert ginn, wou eng méi relax Ambiance do ass, fir eebe vum Kaméidi fortzekommen, fir sech e bëssen ze relaxéieren. Elo esou eng Chill-Out-Zon gëtt et net onbedéngt systematesch op de Festivaler. Wa mir Mat enger grousser Ekipp ënnerwee sinn, hu mir och de Pipapo-Stand, wou een Informatiounen an och all déi Gadgete kritt, déi ee sou brauche kann op engem Festival. Mee mir hunn am Moment hu mer d'Ressourcen net, fir eeben esou en Chill-Out ze maachen, wann ee mol een huet, wou eeben ze vill consomméiert huet, dass ee sech do kann zeréckzéien. Am Moment ass et esou, dass wa soss näischt méi méiglech ass, dass mir d'Leit bei d'Éischt Hëllef begleeden. An do ass eben d'Méiglechkeet, sech dohin ze leeën an eben ze waarde bis engem besser geet. Mee et kann ee dann trotzdem soen, datt zu Lëtzebuerg, et gi Plazen, op deenen ee souzesoe lande kann, virun allem wann een am Sturzflug potentiell ass oder sech net wuel fillt, an datt et, souguer wann de Réckzuch net direkt gëtt, nach ëmmer d'Méiglechkeet gëtt, op engem Comptoir Bescheed ze soen, mee datt een op alle Fall ni eleng bleift mat där Situatioun. Ech mengen, dat kënne mer jo scho mol als Reegel festhalen. Also dass een net ni denke sollt, dass et keen Auswee gëtt, fir sech net kënnen hëllefen ze loossen. An och dat kann ee preparéieren, wann een Drogen hëlt, Substanzen hëlt, déi éischter halluzinogen sinn oder déi wierklech esou d'Perceptioun ganz vill deforméieren. Do soe mir och ëmmer, dass zur Virbreedung einfach och derzou gehéiert, dass ee kuckt, dass een dobäi ass, deen Niichter bleift, dee kann oppassen, en Tripsitter gëtt dat genannt, eng Vertrauenspersoun, déi een einfach ka begleeden, fir och sécher ze stellen, datt ee rëm op de Buedem erofkënnt an dat net ze vill haart, mee lues a lues. An et muss ee sech bewosst sinn, datt een déi Erfarung, déi een ënner Afloss vun enger Substanz mécht, déi kann een net einfach ausschalten mat engem Knäppchen. Wann een eppes hëlt, eng Substanz, dann huet een déi am Kierper, do gëtt se verschafft an dat dauert. Jo, well do gëtt et jo keng Handbrems, déi dann iergendwéi funktionéiert. Wann ee keng Loscht méi huet, dann heescht et net op de Knäppchen drécken, dann ass et eriwwer, mee dann heescht et, ech muss bis zum Schluss weidergoen.
Et hu lo Leit mer gesot, dass een Trick deen se hunn op Festivalle mee och wann se doheem konsuméieren an et ass zum Beispill en LSD-Trip a wann se dann awer wëlle spadséiere goen oder esou, dass se sech, well s de oft net méi ganz kloer kommunizéiere kanns, Kommunikatiounsmodi am Viraus ofschwätzen. Dat heescht zum Beispill wann een op LSD an de Bësch, vläit esouguer nach mam Partner, geet, dass de der dann eventuell de Standort géigensäiteg schécks. Oder dass een eben zum Beispill amplaz e laange Message ze schreiwen, am Viraus e Punkt ofschwätzt, da sees et, Hey, ech maachen ee Sazzeechen a meng SMS a wann déi dran ass, heescht dat, Komm, wann ech giff bei mech heem schellen an hëllef mer. Also ech denken, dass Kommunikatioun, iwwert déi mer jo hei am Podcast och oft schwätzen, einfach extrem wichteg ass, dass een do am Viraus vläit e puer Ofkierzunge fir sech auszedrécken iergendwéi ausgeschwat huet, fir datt een net en hallwe Roman iergendwéi schwätze muss, fir och engem anere kënnen ze soen, hei dat do brauch ech, dat do brauch ech net. Also dat war mer elo nach do dozou opgefall. Kommunikatioun an d'Kommunikatiounszeechen ass ganz wichteg, net nëmme beim Drogekonsum, mee och bei der Sexualitéit. Wann ee Kierpersprooch benotzt, dann ass et ëmmer gutt, zousätzlech nach Zeechen mateneener auszemaachen, fir ze kucken, wéi wäit een eebe wëll goen oder eeben net wëll goen. Dat war elo de Setting.
Da kënnt jo awer och nach de Set mat dobäi. Wat kéints du do, och fir Leit, déi de Set als Begrëff nach net kennen, vläit eng Kéier zum Thema Set soen? Jo, de Set ass dat, wat ee perséinlech mathëlt, seng Haltung och par rapport zu deem, wann ee sech op e Fest virbereet, Da sinn meeschtens ganz gutt Intentiounen do an dann kënnt et awer och heiansdo vir, dass een den Dag selwer oder de Moment selwer vläicht net méi richteg Loscht huet an dat ass heiansdo och e Moment deen ee verpasst, dann einfach ze soen, ok ech wollt dat, mee schlussendlech mierken ech, ech muss net oder ech wëll net an dann, dass een dann awer net dohinner geet an dann. Meeschtens geet een einfach esou mat a mécht een sech all déi Gedanken net. Dat heescht, wann ee feiere geet, muss een och d'Loscht hunn ze feieren. Voilà, et muss een an enger Ambiance sinn. Déi gëtt beaflosst vun do wou een ukënnt, mee et huet een och selwer ganz vill Afloss op d'Perceptioun oder op d'Empfannen, wat een einfach zouléisst, wann een oppen dofir ass oder och net. Mir schwätze jo op dëser Plaz am Podcast, an Dir braucht dat an Ärer Aarbecht jo och ëmmer erëm, vu Konsens. An dat implizéiert jo awer schonn direkt eng zweet Persoun. An dat, wat s Du elo gesot hues, ass jo eigentlech vill méi, ech géif elo mol soen, e Konsens mat sech selwer schafen an en op sech lauschteren. Well wann ee sech net mat sech selwer eens ass, kann een net verlaangen, mat engem aneren eens ze ginn. Ech mengen, dat ass einfach eng Grondlag, déi, et muss stëmmen, d'Chimie muss stëmme mat deem aneren, mee fir dat méiglech ass, muss d'Chimie mat sech selwer stëmmen. Wat mer elo opgefall ass, elo grad well mer iwwer de vläicht stressegen Alldag a sou och geschwat hunn, dat ass, datt ganz, ganz vill Leit an de Gespréicher, déi ech hat, mer gesot hunn, datt hinnen Substanzen hëllefen, sech ebe grad ze fokusséieren, A grad dat, wat si soss immens, op Däitsch nennt een dat jo zerkopft, uginn, datt si dat endlech ausblende kënnen. An zwar net fir Problemer auszeblenden, mee fir immens vill zousätzlech Gedanken auszeblenden. Also eng Fra, mat där ech geschwat hunn, déi huet gesot, si drénkt u sech net vill Alkohol, mee si ass eeben einfach immens, immens schei. A wann si eng aner Fra kennenléiert an e bëssen Alkohol mat am Spill ass, dann hëlleft hir, wärend si sech uneeren oder och wärend dem Sex zum Beispill selwer, hëlleft hir dat, mam Flow ze goen an de Sex einfach ze hunn, amplaz permanent doriwwer nozedenken, ob dat, wat si elo grad mécht, eventuell kéint gutt sinn, mee vläit och schlecht kéint sinn a se vläit net awer nach eppes ganz, ganz anescht sollt maachen. An ech mengen, dass vill Leit, déi nach selwer nach ni konsuméiert hunn, esou e Bild dovunner hunn, dass du eigentlech ëmmer bretsch bass. Schrëtt an total niewent der Plack bass. An op der anerer Säit hunn awer, wéi gesot, Konsumenten a Konsumentinne mir genau de Contraire erzielt. Kéints du dat iergendwéi kommentéieren oder sinn dat Erfarungen, déi dir och bei iech maacht? Éischtens emol, et huet een a sengem eegene Kierper huet en e ganze Regulatiounssystem, dee biochemesch ass an deen eeben all déi Gefiller, Emotiounen, Gedanke kontrolléiert. Et ass och do fir, datt extern Substanzen iwwerhaapt fonctionnéieren. An dann ass et d'Dosis natierlech, déi et ausmécht an déi och wiesselwierkend ass souzesoen. Kleng Dosen Alkohol sinn entspanend, sinn enthemmend, sinn e bësse stimuléierend, och euphoresch. An dat si lauter Wierkungen, mengen ech, déi dozou bäidroe kënnen, mat sech selwer oder mat engem aneren eben Spaass ze hunn, och sexuell gesinn. Wann een awer mat Alkohol an den héijen Dosage geet, dann ass dat éischter aschléifernd an dann ass et éischter kontraproduktiv, géif ech mol soen. Voilà, do muss jiddwereen mengen ech, wann een och mat där Substanz wëll experimentéieren, kucken, wéi eng Dos ass fir mech déi bescht. Voilà, dat muss een dann sech erunteschten. Well s de grad vun Aschléifern geschwat hues, do ass mer direkt nach en Témoignage agefall vun enger 65 järeger Madamm, déi sech op en Opruff vu mir hi gemellt huet. An du hu mer eben iwwer hire Konsum geschwat. A si bäckt sech véier mol bis sechs mol am Joer ebe Space Cookies a konsuméiert déi dann. An ech hat si gefrot, ob si iergendwann eng negativ Erfarung gehat hätt. An da sot si, si hätt effektiv nach ni eng negativ Erfarung gehat. An déi allernegativst, wann ee se da sou nenne wéilt, déi dobäi gewiescht wier, wär, datt dee Mann, dee mat hir konsuméiert huet, ze vill vum Kiechelche giess hätt an ageschlof ass. Si sot, et wär e bëssen traureg gewiescht, well si nach Loscht gehat hätt, mä si hätt de Musek gelauschtert a sech selwer eng Freed gemaach. Elo ass et jo bei Iech esou, dass ee bei Iech un de Stand ka kommen, wann Dir op enger Plaz sidd a Leit kënnen Substanzen ofginn, fir déi testen ze loossen. Mir hu lo grad vun de Preparatioune geschwat a vläit vu Festivaler, déi dann d'nächst Joer erëm stattfannen. Dat heescht also am allerbeschte Fall géif ech jo dann nach vill méi fréi bei Iech kommen. an Iech déi Substanz ginn, fir datt Dir déi dann, oder éischter de Staatslabo déi teste kann. Jo, also mir hunn en Drug-Checking Service, wou mer eeben en Echantillon huele vun enger Substanz, fir ze kucken, wat genau dran ass. Mir maachen dat haaptsächlech mat chemesche Substanzen, Also mat Pëllen oder Kristallen oder Pudderen, well déi gesinn am Fong all d'selwecht aus an et ka wierklech vun A bis Z dra sinn. Déi loosse mer dann préiwen, analyséieren am Labo an da kucke mer wat wierklech dran ass an da gi mer dem Konsument, deen eis den Echantillon ginn hunn, iwwer en sécuriséierte Wee och Feedback dozou an och eebe Safer-Use-Recommandatiounen. Dat maache mer um Festival, an de Clibb an dat maache mer och vun nächste Mount un iwwer Rendez-vous bei eis am Büro. Dat heescht an deem Sënn och als Virbereedung fir wann een dann feiere wëll goen, da kënnt een an der Woch virdrun bei eis laanscht. Do gëtt een dann eppes of an dann huet een am Prinzip virum Weekend, virum Erausgoen, huet een dann d'Resultat an dann huet een d'Informatiounen alleguerten zur Hand, fir mat Gewëssen seng Entscheedung ze huelen. Dat misst ee vläicht nach dobäi soen, dass mer jo oft d'Problematik hunn, dass déi Stoffer, déi ee kafe kann, net onbedéngt immens propper sinn an net reng sinn. Also do gëtt et jo eng relativ grouss Varianz u Saachen, déi dra kënne sinn. Do kanns de, mengen ech, nach frou sinn, wann s de a Pudder Bakpolver dran hues. Mee do ginn et awer nach ganz aner Méiglechkeete vu Stoffer, déi vill méi geféierlech sinn, déi bäigemëscht sinn. A wann ech et richteg verstanen hu, geet een dat jo dann op de Site kucken, anonymiséiert. Also et ass elo net, datt Ären Numm an Är Adress do ze gesinn ass, fir datt och jiddereen anere weess, wéi propper dee Stoff ass, deen Der dann effektiv bei Iech hutt. A wat mir am Gespréich iwwer den Drugcheck ëmmer erëm opgefall ass, dat ass, datt Leit sech da froen, Jo, mee wat bréngt dat Lëtzebuerg dann a firwat schafft eise Staatslabo do? Wéi kann een dat erklären? Also wat huet Lëtzebuerg a wat huet de Staat dovunner ze wëssen, wat seng Bierger a Biergerinne konsuméieren? An deem Sënn ass et e Service de santé publique. Also mir maachen e Monitoring souzesoen iwwert d'Substanzen, déi ënnerwee sinn. Mir sinn, esou wéi mer schaffen, kënne mer eng Informatioun ganz schnell kréien, wann zum Beispill eppes Héichtoxeges ënnerwee wär, esou datt ee kéint eng Alerte erausgi vu Produiten, déi net däerfe geholl sinn. An esou droe mer eben dozou bäi, datt Lëtzebuerg an deem Sënn méi sécher ass. Dofir lount et sech, denken ech, och reegelméisseg Äre Site am Aen ze behalen a virun allem grad viru Festivalsaisonë, wa Saachen net am Viraus kaf ginn a Leit sech sollten dozou decidéieren, eppes op der Plaz selwer ze kafen, ass et dann effektiv wichteg, am Viraus gesinn ze hu wat fir Saachen ënnerwee sinn. Also do kënne mer vu Pëlle schwätzen, déi e bestëmmtene Logo hunn, bis hin zu anere Saache wou een et vläit net esou liicht erkennt. Mee do lount et sech, mengen ech, dann och op de Plazen an op de Festivaler dann ebe bei divers Organisatiounen ze goen. Gott sei Dank sidd Dir jo net déi Eenzeg, déi dat maachen. Also ech mengen, an Däitschland an an der Schwäiz huet een dat jo relativ verstärkt. Da ginn et Länner wéi Australien, déi dat zum Deel guer net däerfe maachen. Also do kann een op d'mannst mol eng Kéier net schéimeren a soen, dass mer zu Lëtzebuerg guer net esou schlecht dru sinn. Jo, also mir sinn absolut vernetzt an engem europäesche Netzwierk souzesoen vun Servicer. Deen heescht Newnet. Mir sinn mëttlerweil iwwer 20 Länner wou dat ugebuede gëtt. Mir tauschen och d'Informatiounen op deem Niveau aus, well och vill Weekendsreese stattfannen duerch ganz Europa fir op aner Plaze feieren ze goen. Dofir ass et ganz wichteg wierklech à jour ze sinn mat all den Informatiounen an funktionéiert wierklech ganz flott. Also et gi jo elo vill méi Substanzen, wéi déi, déi mer elo hei an der Sendung genannt hunn. Mir bräichten och, mengen ech, e ganzen Dag, fir eng Sendung opzehuelen, fir iwwer all Substanzen an hiert Wierkungspotential, Risiken an esou weider ze schwätzen. Kënne mer vläicht e puer kleng Regele festleeën, déi eigentlech relativ Substanzen onofhängeg sollten agehale ginn. Also ech denken zum Beispill un ee Sproch, deen de léiwe Joël an all Sendung seet, egal ob et passt oder net, hie seet hir ëmmer, Stay hydrated, kids. Ech mengen, op Waasser kënne mer eis da reenegen, oder datt een dat mol soll mat dobäi hunn. Waasser ass ëmmer gutt, a klenge Schlippercher ëmmer erëm e bëssen, och do net iwwerdreiwen. Beim Iessen, do kënne mer elo, mengen ech, keng esou direkt grouss Reegelen opstellen, well dat jo immens ënnerschiddlech ka sinn. Mee ech mengen, et ass awer net schlecht, wann ee seet, e gutt Frühstück an déi Nuecht virdrun am Zelt da vläicht awer scho geschlof hunn, dass dat jo och net esou schlecht ass, well den Energiehaushalt am Kierper jo schonn reagéiert oder grad ofhängeg vum Stoff. kann dat eent oder dat anert awer eng Ustrengung fir de Kierper selwer ebe sinn. Wat mengen ech oft de Problem ass, well d'Leit entweder Workaholic sinn oder grad fir de Premières Exame geléiert hunn an dann einfach esou den zweeten Dag dono op Lorry oder wat och ëmmer fueren an hirem Kierper eigentlech eng zimmlech Iwwerfuerderung undinn. Absolut, also de Liewensrhythmus spillt eng ganz wichteg Roll, och bei de Substanzen, déi een hëlt. Et schwätzt ee Wann een d'Wierkunge kuckt, sinn d'Substanzen am Fong zimmlech einfach, entweder dréinen se een op oder si dréinen een of. Dat sinn zwou Haaptwierkungen an da gëtt et nach alles wat eebe d'Perceptioun, also d'Empfanne verännert an that's it. Ee Meedchen huet en Témoignage gemaach an huet gesot, datt seng Skala, also wann där iech elo d'Kilometeranzeig an ären Autoen virstellt, dat ass dann eebe sou d'Höchstgeschwindigkeit, also dat ass da bei him den Orgasmus, de Peak. dat wat am wäiteste riets ass, an hatt sot, hatt hätt d'Gefill, wann hatt kiffe géif, da giff dee Peak, dee giff da bemol just an deem Moment giff dee vill méi wäit no riets nach eng Kéier tendéieren. T hätt mer dat souguer, t hätt mer Sproochnoriichten opgeholl an t hätt mer extra e Bild geschéckt, op deem et dat gemoolt huet, wat ech wierklech cool fonnt hunn. An hatt sot och, déi Intensitéit vun Orgasmen oder vum Spire sexuell, déi giff einfach méi grouss ginn an och dat dauert da bemol méi laang. A vläit ass d'Fro och, hu mir an deene Momenter, Vläit och einfach méi Loscht eis Zäit ze huele fir Loscht ze hunn, well mer eis heiansdo niichter Zäit net loossen. Wat net heescht, datt jidderee muss konsuméiere fir Sex ze hunn. Ech wëll net, datt dat falsch verstane gëtt dobaussen, mee ech fannen et interessant, wéi een do iwwer sech selwer niichter och vill léiere kann an ëmgedréint. Wou ee sech muss bewosst sinn, ass, datt de Mënsch En Organismus ass mat ganz vill klengen Aueren am Kierper. Mir si rhythméiert vu bannen a vu baussen. Dat heescht, mir hunn, wann een erauskuckt, si mer vun eisem Alldag rhythméiert, mir si vum Sonnenopgang a vum Sonnenniddergang si mer rhythméiert, mir hunn hormonell Zyklen an eis, mir hunn e Schlofrhythmus, mir hunn e Verdauungsrhythmus. Mir hunn e Rhythmus, wou mer eis gutt konzentréieren, manner gutt konzentréieren, wou mer Leeschtung kënne bréngen. Dat si lauter kleng Aueren, déi dréinen an déi ginn natierlech beaflosst oder ganz staark beaflosst, wann een och Substanzen hëlt. Elo ginn et Substanzen effektiv, déi verspriechen, si maachen et einfach, dass d'Gefillswelt méi intensiv ass wéi dat um niichteren Zoustand. An dat ass och Ee vun den Argumenter, firwat mir iwwerhaapt Substanzen huelen, Cannabis gehéiert do derzou, dass d'Zäitgefill verännert ass, dass ee Saache méi intensiv spiert, dass ee ka ganz laang Zäit mat enger eenzelner Idee verbréngen, dass een déi kann ausernaner huelen, voilà, an do ginn et aner Substanzen, déi dat och favoriséieren souzesoen. An da komme mer dohin, jo, dat kann deem engen oder deem aneren wierklech Dieren opmaachen a ganz vill Glécksgefiller bréngen souzesoen. Mee och do, voilà, et ass eng Aart a Weis, Saachen ze erliewen, et ass eng Aart a Weis, Zäit ze empfannen. An all déi Saachen, déi sinn an eis an déi kënne mer extern beaflossen, Esou wéi s du soos, mee et ass keng Mustesaach. Och déi Saache kann een och am niichteren Zoustand, wann ee sech Zäit hëlt, an wann een Zäit hëlt, wann ee seng Iddie fokusséiert, wann ee meditéiert, kënnt een an ähnlech Zoustänn, an ähnlech Empfannen och. No der Erfahrung ass et genau esou wichteg, wann een zeréck ass, seng Erfahrungen eben ze verschaffen an net eben op den nächsten Zuch ze sprangen an einfach weider ze goen, mee et huet ee jo Saachen erlieft, déi ee sech erausgesicht huet, déi wichteg waren, op alle Fall wichteg genuch fir virbereet ze ginn. Dat heescht, se mussen dono och weider verschafft ginn an integréiert ginn an säi Liewen an dat mécht een natierlech an engem aneren Zoustand an dass do wou een eben Saache kann erauszéien a sech déi nächst Gedanke maachen iwwer dat wat ee wëll ebe widderhuelen oder respektiv och vermeiden. Genau, dat ass jo de Beräich vun där sougenannter Aftercare an och do hunn ech en Témoignage erakritt vun enger Fra oder enger, jo enger jonker Fra déi ebe gesot huet, Si hëlt verschidde Substanze fir dann a verschiddene spezielle Kontexter ebe Sex ze hunn. Gifter mierken, dass se immens iwwer sech erausgeet, eng Loscht verspiert, déi se soss vläit guer net esou kannt huet, an déi dann och zum Beispill bestëmmte Kleedung ganz interessant fonnt huet an wierklech all Sextoys iergendwéi aus engem Tirang eraushëlt, déi se iergendwéi fanne kann, an ersot. dann hues de Sex déi relativ laang dauert a wann s de dann am Moment vum vum Niichterginn esou alles ronderëm dech gesäis a gesäis ok wow déi do Kleeder hat ech virdrun un, dat do hunn ech un der ganzer Maschinerie benotzt a sou weider, dass do ganz heiansdo de Moment ka komme wou si sech e bësse schummt, awer éischter esou am Sënn vun wow ok war ech dat hei lo, war ech dat hei lo a wow wat hunn ech do virdru vläit fir fir Saache gesot. Et gi och Leit déi ganz anescht kommunizéiere kënnen och am Kontext vun Dirty Talk. wou vläit da mol enker e Saz erausrutscht, deen ee soss virdru vu sech vläit net erwaart hätt, a si huet awer erkläert, datt hiert kuerzt Moment vun deem Schummen Gott sei Dank relativ séier iwwerwonnen ass. Dat heescht, et kann natierlech esou deen, dat Erféieren oder e klenge Schock ginn, well ee sech selwer en enker anescht begéint ass, wéi een dat vläit geduecht hätt. Mee ech denken, datt et immens wichteg ass ze soen, hei deen, oder et sollt een net an deem Schummen do eigentlech drableiwen. Well déi Persoun, där een do begéint ass, ass trotzdeem ee selwer. An ech denken och, datt bei deem, wat s du elo gesot hues, dat ass jo meeschtens näischt, wat sech elo innerhalb vun engem Dag mat sech selwer ofkläre léisst. Dat heescht, wann s de Sex, also Solo-Sex has oder Sex mat enger zweeter Persoun oder mat enger friemer Persoun, dann ass et natierlech wichteg, zesummen erofzekommen, sech zesummen nach eng Kéier un d'Reflektéieren ze setzen. Mee oft sinn dat jo och Saachen, wou een och Woche méi spéit driwwer nodenkt. An ech mengen, datt ee sech do och den Drock net sollt maachen, ze soen, ech wëll dat do elo direkt mat mer ofgekläert hunn. Ech menge wann d'Preparatioun laang dauert, dann ass et och normal, datt d'Nachbereitung souzesoe schonn schonn och nach eng eng Roll dobäi ka spillen. Absolut.
Och zur Identitéit, ech mengen et gëtt ëmmer erëm gesot, voilà, an der an der Jugend definéiert een wat een ass an et soll een awer och net an deem Kontext soll een net vergiessen, datt D'Identitéit ass ass keen Zoustand, mee et ass e Prozess, et ass eng Dynamik, et ass eppes, wat ee sech ëmmer, wat sech säi Liewe laang eebe weider entwéckelt a verännert an et ass keen Zoustand. Jo, dat ass eigentlech e schéint Bild, fannen ech. Et ass definitiv wouer, och wann een da mengt, d'Leit hätten an engem bestëmmten Alter dann déi Sexualitéit, déi sech guer net méi weiderentwéckele kann. Genau, well dat huet déi 65 järeg Madamm nach zu mir gesot. Si sot, si géif et heiansdo guer net verstoen, firwat Leit soen, am Alter gi App géif ee sech manner fir Sex interesséieren, well si sot, si hätt relativ spéit mat de Substanzen ugefaangen a si géif fannen, wat si méi léiere géif, wat si méi glécklech driwwer wär, dat op alle Fäll ëmzesetzen. An do hunn ech mech wierklech fir si gefreet an ech hoffen, datt ech dat mat 65 och nach soe kann. Op alle Fall. Also et soll ee mat all deene Saachen, mengen ech, soll ee kleng ufänken. An wat ee méi al gëtt, wat ee, mengen ech, méi Fräiheete sech selwer ka ginn, well een och den néidege Background huet, fir dat och ze stemmen, an dass dat, wat och wichteg ass, sech Zäit ze huelen an eeben net vun Drock ze schwätzen, ob et elo Sexualitéit ass oder Drogen, et leeft näischt fort an et soll een dat maachen, wat ee fir dee Moment fir richteg hält. Ech fannen, dat ass e schéine Message fir d'Leit, iwwer dee se elo nach eng Zäitche kënnen nodenken, wa se sech da preparéiere wëlle fir deen nächste Festival. Ech mengen, esou gutt preparéiert konnt Der warscheinlech nach ni an Ärem Liewen op e Festival fueren. Wann Der bei där Preparatioun elo nach Informatioune vu bausse braucht, da kënnt Der ënner anerem op de Site vu Pipapo goen. Dir kënnt awer och Bei Facebook, wann ech dech richteg verstan hunn, Äech elo Saachen ukucken. Well et ass wéi gesot net, dass wa keng Events dobausse sinn, dass Dir an där Zäit net erreechbar wiert oder net schaffe géift. Also Dir hutt genuch ze dinn. Instagram hutt Der och. Wéi gesot, lauschtert op Äech an ech mengen, dann ass dat mam Genoss, kann een dat schonn e bësse méi praktesch a cool ëmsetzen. Dass ech dech enker Merci, Carlos.

Ass et normal, dass Jugendlecher, 13 bis 25 Joer, mat hiren Elteren iwwer Sex schwätzen? Jo, mee hei sinn e puer Saache wichteg, nämlech Konsens, Intentioun, Inhalt a Bezéiung. Konsens heescht, datt d'Jugendlecher iwwer eppes schwätze wëllen an et och fir d'Elteren ok ass, doriwwer ze schwätzen. Intentioun an Inhalt heescht, Ëm wie geet et an ëm wat geet et am Gespréich a firwat a wéi schwätzen ech driwwer? Positiv ass et, wann d'Jugendlecher bei d'Eltere kommen, zum Beispill op der Sich no Rot oder Hëllef oder engem oppenen Ouer. Gespréicher iwwer Sexualitéit tëscht Elteren a Kanner sollte vun de Jugendlecher ausgoen. D'Intentioun sollt sinn, de Jugendlecher Sécherheet ze vermëttelen, andeems ee weist, dass et ok wier driwwer ze schwätzen a sech Hëllef a Rot ze sichen, wann een e brauch. Elteren sollte Jugendlecher net bedrängen andeems se no hiren Erfarunge froen oder vun hiren eegenen Erfarungen zielen. Et ass wichteg, dass Kanner, egal wéi al se sinn, mierken dass et Saache bei hiren Eltere ginn déi privat sinn, ënnert anerem d'Elteresexualitéit. Et ass grenziwwerschreidend wann Elteren hire Kanner ongefrot vun hirer eegener Sexualitéit erzielen. An och wann se gefrot ginn, sinn Elteren oft e bëssen iwwerfuerdert, datt se munchmol net déi richteg Wierder fannen. Hei en Tipp, Erwuessener mëssverstinn oft, dass iwwer Sexualitéit an Intimitéit schwätzen net heescht vu Sex ze schwätzen. Also si mussen net vun hirer eegener Praxis oder hirer Sexualitéit erzielen, mee iwwert Sex. Zum Beispill, Wat ka Sex sinn? Wat ka sech schéin ufillen? Wéi fannen ech eraus, ob ech dat wëll? Wéini ass e gudde Moment fir déi éischte Kéier? Wat heescht Vertrauen? Wéi kann ech verhüten, dass si Grenzen, wéi kann ech Grenze kommunizéieren, wéi schwätzen ech iwwer Gefiller an, an, an. Wann et fir Elteren net ok ass, iwwer Sexualitéit mat hire Kanner ze schwätzen an engem als Elterendeel eng Fro oder en Thema zum Beispill ze intim sinn, dann kann een dat esou soen. Esou kënne Jugendlecher zum Beispill léieren, wat Intimitéit a Privatsphär heescht a wéi ee Grenze formuléiert. Hei ass et awer wichteg, aner Ulafplazen, zum Beispill de Planning Familial oder de CIGAL, oder och Informatiounsquellen wéi Bicher oder gutt Websäiten unzebidden, wou Jugendlecher oder jonk Erwuessener sech kënnen Informatioun an Hëllef sichen. Ausserdeem gëllt et gutt opzepassen, ob déi jonk Persoun net grad probéiert, eng Gewalterfarung ze deelen. Ob Jugendlecher mat hire Froen oder souguer sexuellen an emotionalen Erfarunge bei hir Eltere ginn, hänkt virun allem vun dësem leschte Punkt of, nämlech Bezéiung. Wann ech eng Eltere-Kand-Bezéiung hunn, wou souwisou net vill matenee geschwat gëtt, kann et extrem komesch an onpassend sinn, iwwer Sexualitéit am Allgemengen ze schwätzen. Wann een zu sengen Elteren och éischter eng frëndschaftlech a vertrauensvoll Basis huet, wou ee sech sécher genuch fillt, datt Elteren déi eege Privatsphär respektéieren, dann kann et och sinn, datt Jugendlecher oder jonk Erwuessener mat hiren Elteren oder engem Elterendeel hir Erfarungen deele wëllen. Lauschter bei dëse Gespréicher, egal ob s de Elterendeel oder Kand bass, op jidde Fall och op däi Bauchgefill. Ass et normal Kussen op de Mond net gär ze hunn? Meng éischt Äntwert ass jo. Verschidde Beréierungen huet ee gär, anerer net esou. Nëmmen well vill Leit gäre kussen, heescht dat net, dass jiddereen dat gär muss hunn. An dat ka sech natierlech veränneren, vläicht fillt et sech mat enger bestëmmtener Persoun oder an e puer Joer erëm anescht un. Mee hei mierkt Dir schonn, fir dës Fro gutt ze beäntwerten, bräicht ech nach e bësse méi Kontext. Et kéint ee froen, Huet een et ni gär oder ass et heiansdo ok? Kusse mat weem, also mat laangjärege Sexualpartnerinnen oder mat neie Leit? Wéi ass et mat Kussen op anere Kierperplazen? Ass et engem einfach egal oder fënnt een et eekleg? Wat huet een dodrun net gär, d'Gefill op de Lëpsen, de Spaut, no beim Gesiicht vun enger anerer Persoun ze sinn, well een net weess, wat ee mat deenen eegene Lëpsen oder deene vun där anerer Persoun maache soll, etc. Etc. Et gefält engem vläit och net, well déi aner Persoun dovunner ausgeet, dass dat normal ass an een dann net d'Gefill huet, dass een d'Wiel huet, jo oder nee ze soen oder et och net gutt ze fannen. Datt een eppes net gär huet, ka vill ënnerschiddlech Grënn hunn an heiansdo hëlleft et, déi erauszefannen. Et ass awer ni eppes falsch drun, einfach eppes net gär ze hunn an Nee ze soen. Esou wéi mat anere Saachen, op déi eng Persoun Loscht huet an déi aner net, muss een dann zu zwee kucken, wéi een driwwer schwätzt an dermat ëmgeet, soudatt et fir béid passend ass. Ass et normal, seng sexuell Orientéierung a Fro ze stellen? Jo, dat kann zu all Zäit an an all Liewensalter geschéien. Sinn ech schwul? Sinn ech hetero? Sinn ech wierklech pansexuell? Wéi ee sech zu anere Persounen higezu fillt, verännert sech am Laf vum Liewen. Wann et déi éischte Kéier ass, datt s du dir dës Froe stells, kann et der vläicht hëllefen, d'Rubrik How to Coming Out ze lauschteren. Och eis Folgen Nummer 24 zu ënnerschiddleche Labelen an Nummer 57 zu Forme vun Unzéiung sinn zu dem Thema spannend. Wann s de wëlls mat enger Persoun face to face oder um Telefon schwätzen, hëlleft der den Sigal weider, den Berodungszentrum fir lesbesch, schwul, bisexuell, trans an interpersounen an der Stad. Deng Fro war elo an dëser Rubrik nach net derbäi. Dann kënnt se zimlech sécher nächste Mount no. Falls dir elo nach weider Froen agefall sinn, kanns de eis schreiwen, zum Beispill per Instagram oder op Facebook. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.

Den Cesas gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.